Mae'n rhoi cryfder i fi. Um, yr amser i feddwl, cael perspektif ar fy mwyd i, lle mae'n mynd a lle i feddwl be dwi angen neud i wella. Mae bob cam yn un tua'r cyfeiriad cywir. O'n i'n Manceinion a er, er pryd o'n i'n byw yma, nes i roi fyny mynydd. Mae'n gwilydd o beth. Mae gan yr ardal hon, Eryri, gymaint i gynnig. Yma mae mwy na golygfeydd trawiadol, i rai, mae na chybiaeth. Mae bod tu allan yn helpu tydi meddylia. Chos pryd, pryd o'n i'n gaeth, o'n i'n un peth o'n i'n neud oedd aros yn tŷ a yn diwedd, chwo, a ben yn hun, o'n i'n ffonio neb. Dros gyfnod o ugain mlynedd mi oedd Rob Havelock wedi brwydro i ddibyniaeth, naeth, yn y pen draw, ddifetha i fywyd. Yn unig.
Yym, efo ddim llawer yn mynd ymlaen yn 'y mywyd, yy, o'n i 'di brifo pawb oedd yn bwysig i fi, pawb o'n i'n caru, yym, ac o'n i ddigartra, yy, ddi-waith, a ddim llawer o obaith. A cyffuria ag alcohol? Ia, cocên a cwrw oedd yym, y ddau bwgan, os lici di. A o'n i jyst methu, o'n i'n dibynnu ar nhw i medru byw. Yr unig peth fyddwn ni'n codi allan y wely am, i fod yn onest. Dyma priodas sy'n mynd lawr draen. Um, yn ffodus, ac roedd llawer o ddewis ar ôl i fi, ond symud yn ôl i Gymru. A dyma fi'n darganfod pe North Wales Recovery Communities yn Bangor, trwy Penrhyn House. A dyna sy'n nes i ddarganfod y mynyddoedd, er pan nhw reit o flaen fi am oll flynyddoedd, ond ges i gynnig fynd fyny wyddfa trwy Penrhyn House a nes i ddisgyn mewn cariad efo nhw wedyn. O brofi'r wefr am y tro cynta, ochr yn ochr â'i adferiad, mi fagodd Rob yr awydd i ddenu mwy o bobl, fel o, at ei gilydd gan sefydlu'r grŵp Sober Snowdonia, grŵp cerdded i bobl sydd â dibyniaeth. Nes i jyst dechra meddwl, reit, Ti di cael hyder trwy cerdded, t'od, y y mynyddoedd yn Eryri. Pam cadw fo i fy nhŷ ynde? Mae'n amser helpu pobl eraill, t'mo'. Bosib dydi'r budd o gael awyr iach o gerdded ddim yn ffenomenon newydd, ac eto, mae'r ffaith fod pobl yn dal i ddarganfod yr hyn sydd ar garreg yr aelwyd yn brawf o rym fyd natur. Mae pobl lleol yn, yn, a grwpiau fel Rob yn bwysig iawn, mae'r adnodd yn bwysig iawn i pobl fel 'na, grwpiau fel 'na 'lly. A dwi'n edmygu pobl sy'n gwynebu pethau fel hyn yn dod allan mewn grwpiau. Mae'n rili hynod o bwysig i ni bod yn sicrhau bod mae'r adnodd yna iddyn nhw defnyddio. A mi ddaw sefydlu'r grŵp ar gyfnod go arbennig. O'n i'n swp- yy blwyddyn y swpor dy Mercher dwytha so Llongyfarchiadau. Ie, diolch yn fawr.
Dyna mawr, mae'n siŵr.
Oedd, oedd y diwrnod uh, rhyfedd, i fod yn os. Ond dwi'n meddwl beth ni ddisgwyl dig, o, digwydd, o'n i'n ddisgwyl fatha, ww. Ond, um, na, mae o'n gret y deimlad, de. A, tod, dwi'n helpu pobl ffeindio'r yrru i fi. Mae, tod, mae'n... Tod, mae'n ma endless, dydy, beth fi wedi gael o. A mae'n reit ar stepan drws i. A mae'n ddim. Ers ei ffurfio ryw 500 miliwn o flynyddoedd yn ôl, mae sawl un wedi troedio'r llwybrau hyn, ac eto, mae'r mynyddoedd yma yn parhau i drawsnewid bywydau.
Adroddiad Liam Evans, a cofiwch, os ydy cynnwys yr eitem yna wedi cael effaith arnoch chi, mae cymorth ar gael ar wefan S4C.